Kim çagyran bolsa, kim, meselem, şu ssylkany size beren bolsa, ol adam bilen ondan soňam, bu wideony görenden soňam oturyň, maslahatlaşyňlar. Näme etmeli, näme goýmaly? Bul biznesde hakykatdanam pul gazanyp bolýarmy? Hakykatdanam bul biznesde ne tolko pul gazanyp bolýarmy? Bul biznesde hakykatdanam miras goýup bolar ýa çagalaryňa aýdaly azatlyk gazandyryp biler ýaly şolar ýaly şanslar bar. Meniň adym Jora, familiýam Hesenow. Meniň osnovnoý biznes bolaraq bir naprawleniýam, şu naprawleniýa gelnim bilen birlikde ýapýas. Şimdi bu biznesi sizlere polniste aýdaly inje-inje hemme namesini düşündirjek. Näçe Bu wideony ksa edibilsem şonça oňat adamlar uje dolgy wideo görenoklar patamu şda bilyesiňizler hemme kim uje hazirki döwürde informasion döwürde uje kelleler bita doly o yzdenem name diýem näçe ksa bolsa şonça oňat bu onlaýn mejnarodny biznes bütün dünýäde işläp duran biznes şimdi bu meniň aýdaly Tek naprawleniýam biznes bolarak, emma men häzir gapdalyndan başga biriniň elinde işläp ýörün, ýene onuň gapdalyndan bul biznesem alyp gidibili otyryn. Näme üçin äkidibili otyryn? Patamu şto mana çerez internet. Häzir men başga bir agyr iş etmeli bolan bolsam, men uje ikinji işe Ýa bir gün ederdim, iki gün ederdim, soň-soň uje meniň saglygymam, uje organizmim götermer tä. O ýüzdenem men bul biznesi näme, men uje ýyllardyr arkaýyn bul biznesi äkidip bilýän. Ine, agşamyna gelýän bir sagat, iki sagat wagt udalit aýyryp bilýän i gündizem, ertir ir bilenem, aýdaly bir sagat, iki sagat wagt aýyrýan bul biznese, üýtgeşik wagt aýyrmaýan. Şindi, forever biznesi, aýdaly bizeriň ne tolko Meni bul biznes bilen tanyşdyran adam Farhat Guramşin. Onuň bul biznese gelen wagty o-da tek başyna geldi. Ondan soň näme etdi? O-da aýn bizleriňkä gelni bilen edip başlady bul biznesi. Şular ýaly biznes ulaltdylar. Global Team One diýerler bu grubuň adyna. Bul grup uje näme? Ýigrimi bäş döwletden aňarda uje polnusty bizeriň ýurtdaşlarynda biznes partnýorlarymyz işläp ýör. Edil mana meniňki ýaly şu sagatda-da prezentasiýa geçirip durýan biznes partnýorlarymyz bar. Ondan daşary iki ýüzden müň dollary çenli gazanýan uje partnýorlarymyz bar. Ondan daşary ýüz kyrkdan aňary uje Top lideri bolan bizeriň biznes partnýorlarymyz bar, menejer sebiýesine ýeten, olar näme iki müň dollar, üç müň dollaryň üstünde. Ondan daşary näme ýene-de top liderlerimiz bar, on müň dollar, ýigrimi müň dollar, otuz müň dollaryň üstünde gazanýan biznes partnýorlarymyz bar. bizlere geldiňizler diňe sizlere aýdala biznes produkta diýenimizok ýok ondan daşary obuçeniýa nädip bul ýolda gitmeli men meselem ýadymda iki müň sekizde türkiýä geljek wagtym hökman tanyş gerekdi näme üçin indi tanyşsyz bilmeýäs gorkýas.

Näme iş tapylmasa yzyna gidip, ýene-de o puly aňyrda bermek zorunda galýar. Şimdi bärä geldiňizler ine aýdala bul biznese geldim. Maňa biznesi öwredýämiň? Meni bu ýolda näli gitmelisin öwredýämiň diýen wagtda hakykatdan hem ine sizlere bul biznesde näli ýolda gitmeli, näli ýolda sizlere ine bu ýoldan geç, mana bärä gel, men seniň eliňden tutýan, alyp gidýän diýip şular ýaly sistemimiz bar. seminarlarymyz bar, obuçeniýe sistemalarymyz bar. Täze gatylan arkadaşymyza näme berýäs? Biznes nawiçka diýip dokument berýäs. Ondan daşaram uje bizleriň seminarlarymyz, marafonlarymyz bar. Şimdi geldiňizler, aýdaly, diňe bärde sizler produkt salymyz zoklar näme alýasyňyzar brend we masştabny biznes alyp dursuňyzar kyrk ýedi ýyl uje ýer ýüzünde ine bul kyrk sekizinji ýylyna gitdi aýdaly ýüz elliden aňar produksiýasy bar i globalne internet magaziniňiz ýedi ýigrimi dört işläp duran internet magaziniňiz e ýüz ýetmiş döwletde işläp dur e nesip bolsa namam bar bir Wideo çekmek, ony reels çekip başladym. E uje özüme çellenç zyňdym. Mana bu gün altynjy günüm etdim. Şo şunuň üçin meselem kiçijik kysaja bir reels çekjek aýtjak bolýanym. Iki ýüz, üç ýüz dollar, dört ýüz dollar bilen sen ýüz ýetmiş döwletde ulakan masştabny biznes gurup otyrsyň. Emma gapdaldan adamlary eşden wagtyň, üç ýüz, dört ýüz dollar bilen şular ýa biznes gurjak diýen wagtyň hiç kim saňa ony sowet berip bilmeýär, patamu şto nerealne, kelläňe sygmajak zat o zat. Emma saňa bul işe gatylan wagtyň ýa başga bir bir zat etjek wagtyň seniň birgiden sowet berip saňa ýaman sowet bermäge tapylýan adamlar köp. Näme diýerler olara diwanny ekspertler diýerler. Diwand oturan ýerinde telewizor görüp ondan mundan o informasiýa alýarlar alýarlar däne. Soň saňa ol informasiýalardan toplap saňa opyt berýärler. Amma sen ony diňleseň senem edil olar ýaly adam bolýarsyň. O ýüzden ine bu biznese geldiňizler diňe ýaňky aýtşym ýaly internet magazin däl ýer ýüzünde işläp duran Globalne internet magazinimiz bar. Ol internet magazinde nädip bir minutda eliňize taýyn açyp berýäs. Hiç hili bir der dökmeden, bir ýadamadan, hiç hili name etmeden, özüňi gynamadan bir minutda internetden srazy eliňe bu internet magazini açyp berýäs. Şimdi bul internet magazinem eýýäm gaýyşmýar ýüz ýetmiş döwletde işläp duran internet magazin gatowa produksiýasy hemme zady bar uje sistemda daže guruply meniň häzir ýurt daşyndanam partnýorlarym bar men şol partnýorlara özüm şular ýaly internet saýt açyp şoňa kaýt edip näme etjek bolsam birgiden galawalomka kelläm agrardy meniň amma men

puly gelip dur. Meniň hiç hili aýdaly bu zatlara ýügürip kellämi agratmagym gerek däl. Meniň diňe kellämi agratmaly zadym bul biznesi izuçat etmeli, öwrenmeli produksiýanam özüm kullanmaly. E, şimdi gelip vip kliýentam bolup bilersiňizler, aýdaly ýüzde otuzy indirime-de geçip bilersiňizler, ýüzde bäşde galmam bilersiňizler. Ol sizleriň te Käbiri men ýok, ýüzde ýüz bahasyny aljak diýenlerem bolýar. Ol sen özüň satyp bilersiň. Ýok, kaýt boljak, ýüzde bäş indirim bilen aljak diýse, srazy kaýt bolanda ýüzde bäş indirimden hem alyp bilýär. Ondan daşary näme ýüzde otuz skidka-da geçip bilýär. Şimdi, Hä. Geçdi. Şimdi ne näle starda ene ýaňky aýdyşym ýaly bir aýyň içinde sraz alsaňam bolýar. Bäş ýüz dollar ýa dört ýüz elli dollar. O ýurda görä degişýär. Ýurtda ene dollaryň hümmeti näle bolsa şoňa görä degişýär. Ýok, Iki aýa jemläbem alybilesiň bu startoý pakediňe. Iki aýyň içinde nakapit edip alybam bilesiň. Ol saňa galan terjik. Sen haýsyny seçseň. Meselem, men häzir oturdym bul biznesi maňa düşündiren wagty. Nä men tak tagam diş pasta kullanýan. Men tak tagam aýdala şampun kullanýan. Men şul biznese çykarjak pulumy men iki, üç ýylyň içinde sogýanmy, sogýan-a men dört ýüz, bäş ýüz dollarymy. Amma men näme etdim? Men bir gezek çykardym-da, bir gezekde aldym zadno öz elimde artyk internet magazinim bar, men gidip daşdan tanamadyk, bilmedik markalamy alamok ýany. Artyk öz alýan markam, öz internet magazinim bar. I zadno näme etdim? Öz internet magazinimi adamlara tanadyp başladym. Ondan daşary, men uje girenden näme bolup başlady, maňa srazy ýüzde ýigrimi bäş gazanç berip başlady. Men uje ilk aýymdan pul gazanyp başladym. Elementarno, ine, häzir doktor ili moliýumçylyk Biz şonuňky ýaly aýdymçy boljak bolsa, näme boljak bolsaňam sizler ilk aýyňyzdan pul gazanybilýäňizlermi? Ýok, doktor bolmak üçin dört-bäş ýylyňy berip okýarsyň. Bäş ýylyňy berip bir okadyň, ondan soň ýene-de sen ýokary namalaryna gitjek bolsaň, wraç boljak bolsaň, internaturasyny okamaly, obşi dokuz ýyl sen Okuw okamala. Dokuz ýyldan soň gelersiň, o-da ýurda görä. Meselem, ene, Orsýetde meni iş bilen tanyşdyran şu biznes partnýorym Farhad Kuramşin alty ýylyny berip okady. Näme, geleýdim diýip, üç ýüz dollar aýlyk alýardym. Alty ýylyny berip, üç ýüz dollar aýlyk alýardym diýýär. A başga ýurtlary bilmeýän, Orsýetde, diýýär, şular ýaly aýlykdy diýýär. Meselem, Türkiýede doktorlar köp alýar, dogry, wraçlar, zatlar köp alýarlar. Şonuňky ýaly men bärä geldim bul biznese gelip men alty ýylym bermek gerek ýaly maňa ýedi ýylym bermek gerek ýaly men uje ilk giren aýymdan pul gazanyp bilýän ýüzde ýigrimi bäş häzir men magazinlerde dam işläp gördüm ine ýurt daşyna hemmämizem çykyp işläp gördük gelip magazinlerde işledik türkiýede näme berýär bir prosent berýär satyn sen satyn zadyňdan bir prosent sen aýdaly Ýüz dollar aljak bolsaň, näme etmeli? Ýüz sany zat satmaly. Bir prosent aljak bolsaň, şonda. Ýüz sany zady satmaly. Indi bära geldiň, sen uje ilk girişiňden, özüň uje iki sisilik alyp girenden soň, sen uje ýigrimi bäş prosent gazanyp dursuň. Şimdi, geldi mana, poşagowy sistema. Nädip Meni uje biznesi gurmala, bul biznesde nädip aýdala pul gazanmala, bul biznesde nädip yzyňa gelen adamlara nädip biznesi öwretmeli hemme zady kak polojna komandany nädip tutmala aýdala lideri nädip ýetişdirmeli hemme zat maňa paşa öwredip otyrlar. Eşde girdikmi her aýda nämemiz bar marafonlarymyz bar işte häzir mana bul aý uje kyrk altynjy marafonymyz bitdi indi kyrk ýedinji marafon gözüňize getiriňler hemme şu marafony berýän adamlar azyndan azyndan üç müň dollar bäş müň dollar gazanýan adamlar eagle menejer bolan adamlar berip otyr marafony indi men gözüňize getiriňler a bir wideo gören ýa başga bir zat biri bilen gepleşerin meniň şol bir sagadym iki sagadym ýa bir şu ýigrimi dört sagadym bir günüm geçýä ama men bärde maňa dört müň dollar bäş müň dollar gazanyp duran adam maňa bilgi berip otyka men näme üçin meni görüp muny öwrenmäýin a bizler ene hemmämizem ýurt daşyna geldik ýurt daşynda hemmäňizem dili bilmeýätiňiz dilini öwrendiňiz işlerini bilmeýätiňizler işini öwrendiňizler hemme zadyny öwrendiňizler a. Näme üçin? Bu biznesde pul gazanmak üçin munuň biznesiň şartlaryny öwrenjek ýaly. Aýdaly, birinji urok, Sel, meçta, priçin. Häzir hemmäňiziň hem arzuwlaryňyz, haýallaryňyz bolansoň, ýurt daşyna geldiňiz-ä. Günüňiz rahat bolsa, hiç kimem gelmeýär şo ýere-de. Näme üçin? Güni rahat, başga adamlaryň gelenini görüp, olaryň gyzygyna gelen adamlar hem köp çydamaýar bärde, srazy yzyna gidýärler. Näme üçin? Onuň nämesi ýok, seli ýok, arzuwy ýok, hiç hili bärde ony tutar ýaly. Gidýär. Men bu iki müň sekizde gelen wagtym bizleriň şu tanadyk oglanlarymyz geldi, şonuň ýaly ýene-de gitdi, köpem durmadylar. yzyna gitdiler. Näme üçin gitdi? Patamu şda hemme güni oňat onuň. Ol näme? Hemme kim Türkiýä gidütimş, hemme kim Türkiýä gidütimş gyzygyna gaýtdy. Geldi, gördi bärde ha gara derek işlemeli. Daň bilen turmaly, gije baryp ýatmaly. E, o zatlary gördi wagty näme etdi? Abratyny yzyna gitdi. Hiç hili bir tut gelmedi. Emma häzir sizler näme üçin şu ýerde işläp ýörsüňiz? Sizleriň çagaňyzy okatmalydyr. öý almalysyňyzlar, maşyn gurmalysyňyz ýa kar düzmelidir. Şular ýa bir sizeriň arzuwyňyz ýa bir miçdaňyz bardyr. Bolmasa sizi bärde hiç kimem tutubilmeýär. E işte bul ene birinji uragymyzam ene şol. Bul biznese gelende bul biznesde ýer almak üçin sen ilk önje arzuwlaryňy, haýallaryňy tapmaly. Ana ondan soň sen bul biznesde ýer gazanybilesiň. Şemde. Ikinji romuz, spisek, aýdaly, klient, nädip adamlary işe çagyrmaly, tanadyk listamyzy nädip çykarmaly, toý edýäs, elementarno, toýumyza barýas, toý mekany gepleşýäs, aý diýýär, meniň toý mekanym diýýär, üç ýüz adamlyk diýýär, ondan köp çagyrma diýýär. Sen Ýa meniň adamym köp alty ýüz adam çagyrmaly men. Üç ýüz adam bolsa şol adamlaryň içinden aýryp-aýryp. İşte toýa nädip swobodna çagyrýas adamlary. Amma näme üçin bäri biznese pul gazanmak üçin adamlary çagyryp bizeň sitan adamymyz ýok bizeň unymyz ýok diýip otyrýas. İşte ine ine bärde bu zatlary Ikinji romuzda on öwredi. Üçünji romuz, mana, adam çagyrdym, aýdaly, meniň seýlim bar, meniň spisegim bar, men adamy çagyrdym, ol adam geldi, bu biznese näme diýer, meniň wagtym ýok, meniň pulum ýok, meniň seňki ýaly tanadygym ýok, men gepläbilmen seňki ýaly, bu zatlar näme diýmek? Munuň hemmesiniň düýbi, köki, men bu biznesi düşünemok. Maňa birazjyk oňatja öwret, düşündir diýip oturyşy adamyň. Ä näme etmeli bizer şo ýerde, meniň pulum ýok diýse dogrudyr-a woo puluň ýok diýip, ama sen iki-üç aýdan gör şol adam ýa bir eşik alar, ýa bir zat alar, ýa bir telefon alar, puly ýok diýip oturan adam. Işte, o ýüzden näme etmeli bizer ene şo zatlara akuratno, gramotno jogap bermäni öwrenmeli. Adama gözüni açmana, hemme kime-de gözi görýä. Ýene gözi görýä diýende aňy taýdan görübilenok. Näme üçin bu biznesiň näme berýänini görübilenok. Bizler şony görkezmeli. Dörünji urugyňyz näme? Ine nädip bul biznesde pul gazanmaly? Nädip bul biznes gurmaly? Diňe bärde satyş ýapmaly dälde ine. Nädip köklep biznes gurmaly? Bizleriň yzymyzdan çagalarymyz, gelnimiz ýa doganymyz, ejemiz, atamyz bu biznes olara miras galandada olar munuň öz ýerini görüp oturar ýaly kökli bir biznes bu. Onuň üçin hem ene dördünji uragymyzda bunu öwredýär. Nähili aktiwlik ýapmaly? Şimdi bu kompaniýa nähili kompaniýa? Elementar ädim. Hiç Hä, şindi kompaniýamyz ýaňy gaýdyşym ýaly Forever Living kompaniýasy bul aloe werany öndürip ösdürýän ýeke täk kompaniýanyň Forever Living. Näme üçin? Patamu şda hiç hili aloe werasyny daşdan alanok. Meselem bar Bizleriňki ýaly şular ýaly network marketingler daşdan alýar aloe weralaryny, amma Farewlink näme diýýär? Farewlink sobstwenni özüniňki plantasiýalary. İşte o ýüzdenem bu hiç kimden näme zato Farewlink-den alýan kompaniýalar bar şol aloe werasyny. Wideony açjak bolýan, wideom açanok çato. Hä. Indi mana. Häzir ine şu ýerde görkezýär, plantasiýasy ýeriniň ullugynda, ýer ýüzünde iň aloe werany öndürip ösdürýän kompaniýa, ýedinstweniý kompaniýa, Ginnes kitabyna giren, sobstwenne özüniňki hiç hili daşdan name etmeýär. Ondan daşary ine hatda gözüňize getiriň bu aloe vera şular ýaly prirodna arassa näle ine el bilen alyp hatda aşagyna haşal otlar çyksa şonam ýörite mallary bar özüniň bakýan şo mal gögerip mala iýdirýärler. Indi meselem ana fabrika getirdiler aloe werany el bilen alýarlar ruçnoý däl. Baý ruçnoý alýarlar, gidip bir makina bilen däl. Onuňam saçy saýlap, seçip alýarlar. Bäş ýylky bolan aloe werany alýarlar. Täze dälden bäş ýyllap durup, bäş ýyllap oňat nämeden aloe werasyny alýarlar. Indi getirýärler, ine el bilen seçýärler, daşynyň kožrogyny aýyrýarlar, içiniň želatinini, otdelni Serediňler ruçnoý daže makina şuny edip bilmeýär näme üçin makina munça giden zady saýlap bilmeýär el bilen saýlap seçip bizeriň elimize žiwoý aloý wera gelýär näçe gradus temperaturada saklanyp gözüňize getiriňler meselem uje niderlandiýada gollandiýada gollandiýada ullakan edil şu aňyrdaky ýaly fabrikasy bar konteýnerde aloý wera gelýär bärde uje gutulara guýup name diýerler gatowy gelýär. Ştene Aýça Kolenim bizer şular ýaly bir nadýožny apbak list ýaly görnüp duran kompaniýa bilen işleş otyrys. Öz produksiýamyzy gözümiz bilen görüp, elimiz bilen tutup iýip bilýäs. Ama häzir Şul biznese gatylmadan öňje men daşdan gidip başga ýerlerdenem men diş majunam alýatym şampunam alýatym men hiç hili ol näle çykarylyp otyr onuň düzüminde näme bar näme ýok men hiç zatdan habarym ýok ama men bärde garantiýa ine biziň biznes partnýorlarymyzdan gidenler bar iki müň bäş ýüz level up programy ýapan wagtyň şul plantasiýasyna amerika arizona sizlere firma özi priglaşeniýe berip çagyrýar. Şimdi aloe vera diýende aloe vera ilk nämede dünýä çykany gutusy häzir üýtgedi. Ine şul aloe vera içijegi bilen çykdy. Ýüz altmyş dokuz döwlete ilk önje ine şunýaly aloe vera bilen çykdy şul. Munuň içinde

Ibn Sina, Müsür, Müsüriň ene şol nämeler, şol döwürlerde hatda Kuranda, Bibliýada-da şul Aloe werany ýatlap geçýärler. Näme üçin? Aloe wera bu näme diýýär? Ibn Sinaň nämesi bar? Ýerdäki dogtar. Aloe vera şonuň ýaly atlandyrýar ekeni. Ýerdäk, ýerden çykan doktor diýip. Gerçekden ýerden çykan doktor. A muna aloe vera diýen wagtda nämä düşünýäris bizler? Bizleriň işiklerimizde önüp ösen staletnikler bar. Ol däl. Ol aloe verany içden içip bolmaýar. Ol aloe vera, aloe veranyň dört ýüz görnüşi bar. Dört ýüz görnüşinden ýeke-täk bir görnüşi bar, odam latynska ady Barbadenys milis diýen türüni içden kullanyp bolýar. Ine bizeriň kullanýan aloe weramyzam barbadens milisi türä. Şindi geldik aýdala. Men özümden aýdaýynda hiç kim ideal däl. Men özüme sagdyn diýetim, amma mende-de näme wagtyň geçmegi bilen dawleniýe boldy, Ondan soň başga aýdaly aşgazanda problem boldy. Edil şonuňky ýaly. Maşyn münýäs, maşynyň ýagyna, suwuna seredip münenimiz bilenem diňe onuň bilen maşyn ýöränok-a. Maşynyň başga-da zapçastlary bar. Şol birisi bolmasa birisi sen üns bermeseň gidýär şony çalyşmaly. Amma bizler onuň ýaly maşyn ýaly däl-ä zapçast çalyşyp bilmeýäs-ä. Bizleriň içki organlarymyz çalyşyp bilmeýär. Bizlerde her hili problem bolýar. Bizlere ýedi ýigrimi dört organizmimiz hyzmat edip dur. Emma bizler iýenimiz-içenimiz bilen näme edýäs? Onlary ýerini dolduryp bilýäsmi? Ýok. İşte nämäni bu firma gelip, men nämäni diňe biznes aldymmykän diýsem, samym diýeli men diňe biznes almandyryn. Men bärä gelip, aýdaly, hakykatdan biznes aldym elime. ýedi ýigrimi dört işläp duran internet magazinim bar, milliard na internet magazinim bar meniň. Ol bir. Ondan daşaram men swoboda, swobodny bolubileýin, wagtyň geçmegi bilen men muny sistem boýunça etsem, realny men swobodny bolubileýin. Emma men häzirki edip ýören işimde, biriniň ele elinde işläp ýören ýerimde maňa garantiýa ýok, erte bir gün men ol işimde ýa bolýan, ýa bolmaýan. Emma bu biznesde men swobodny bolubileýin. Men özüm Aýdaly, biznes ýapybilmän goýup goýmasam, bu biznesde meni hiç kim name etmeýär. Bu biznesde arkaýyn uspeşnyý bolup bolýar. Ondan daşaram, ene, meniň bilmedik zadym, men saglygymy gazandym bärä gelip. Şte men Türkiýä gelen wagtym hiç zat ýok ýerdi, meniň burnum ganaýatdy, haçan görseň kelläm agyrýatdy. Ä men ene şu zatlary, şul produktalary kullanyp başlansoň näme et başladym? Realno häzir Primerno häzir ine kyrk iki ýaşymda. Men otuz bäş ýaşymda kyrk iki ýaşly adama meýzetdim. Haçan görseň kelläň ene gelni meň elmydama ýedi ýüz on dört ýanymda bolansoň bilýä. Bir gün oňat bolsam, hepdäň üç, bäş güni, alty güni haçan görseň kelläm şapgala, şapkanam basyp, gaşymam görünmeli däl. Şunýa agyry, şunýa işläp, näme edip ýöretdim. İşte näme etdim bära gelip ürünler pulla nese güne mene oturyp oturyp ýatlaýs şona eý indi seň kelleň agyrýa ki onýa zatlaryň ýoga hiç hili diýip ýatlama boldy. Näme saýasynda boldy ine şu ürünleriň saýasynda boldy. O ýerden näme edip bileýin men adamlara aýdyp bilýän adamlara bul ürünler çüwde däl. seniň organizmiň çuwda. Ýene sen o çuwda kömek etmek üçin sen ol çuwdany oňat zatlar bilen beslemeli. Şimdi ine geldik aýdaly meniň inim bar, meniň bu ýerim agyrýar, o ýerim agyrýar. Fark etmez niriň agrasa agyrabersin ine bunu döreden name bar? Professor Ýelena Gurskaýa diýen şul Vital Pad sistemi döretdi. Hemme ýurdada bu girizildi. Näme? Bul Vital Pad. Sen näl nämede boluber. Ine şu içinde aýdaly bäş sany ürün bar. Şul hemme zatda-da gidýär. Munuň süňk keseläm bar, ýörite süňk üçin, ýürek agyry üçinem bar, aýdaly poçka üçinem bar. Ine, aşgazanda problem bolýan bolsa, onuň üçin, dawleniýe üçin hemmesini sen alyp, şu Vital Pet nabordan kullanyp bilersiň. Onuň üçin ýa bir doktor, ýa bir professoryň gelip saňa sowet bermegi gerek däl. Arkaýyn alyp kullan bilen, bular derman däl, zat däl, bularyň ýan etkisi ýok. Seniň bir ýeriňe zyýan berýän ýeri ýok. Naborot, bulary içip başlasaň, Seniň aýdaly başga bir ýerleriňde kemçilik bar bolsa olary içeli dür sergidi oňat edip gidýär. O şonuňky ýaly kilo kontrol ürünlerimizem bar. Kilo diýende kilo diýl diňe kilodan daşaram bizler detoks geçip durmaly içlerimizi ýuwup ýykap içimizi sagdyn boljak bolsaň gerçekden detoks diňe içiňi ýykamak däl detoks umstwennyi tarapdanam. Bilersiňizdir köp kiloly bolsaň saglygyňa-da zarar bar, düşünmegiňe-de zarar bar, hemme tarapdan zarar bar. O ýüzden bu zatlary hökman bir name dälden bu zatlary gerçekden saglykly bolmak üçin içmeli. Ondan daşary aýdaly iki sisi bilen geldiňizler, iki sisi bilen geldik näme bolduk? Assistant superwaýzer bolduk. Ýüzde otuz Uje bizerim skidkamyz bar. Ondan daşaram ýüzde ýigrimi bäş uje gazanjymam bar. Men assistant superwaýzerdam uje adam çagyryp uje biznes adam gatyp men pul gazanyp başlaýan. Şimdi superwaýzer bolmak üçin näme etdim men aýdaly bir aýyň dowamynda Özüm ýaly dört sany adam gaýt etdim. Olaram iki CC-den girdi. Meniňem iki CC-im bar. Näme boldy? Jemlenip on CC boldy bir aýyň içinde. Men uje ýüzde otuz sekiz indirime geçdim. Gazanjymam ýüzde otuz üçe geçdi. Şindi assistant menejer bolmak üçin näme etdim? Indi men uje ýeke däl-ä, meniň uje grubym bar-a. Näme meň aşagymdakylarym işläp başlady. Ola olaram näme aýda On bal ýapan wagty meniňem özüm duramok işläp otyryn. Jemlenip ýigrimi bal boldy bir aýyň içinde. Ikinji aýam kyrk ýapdym, näme boldy? Assistant menejer boldum. Assistant menejerde näme boldy? Uje meniň skidkam ýüzde kyrk üç, uje gazanjym meniň ýüzde otuz sekize çykdy. Serediň, alýan zatlaryma barha arzanlap otyr. Meniň uje gazanjymam ýokara galkyp otyr. Menejer sebesem şonuňky ýaly iki aýyň dowamynda ýüz ýigrimi cc, bu-da edil guruk bilen ýapyly. Näme srazy ýüz ýigrime ýapan wagtyň menejer bolduň i seniň skidkaň ýüzde kyrk sekiz gazanjyňam uje ýüzde kyrk üç bolup dur. Menejerden soň tam gyzykly ýeräm mundan soň başlaýar. Tam indi biznesiň başlaýan ýeri. Seniň awtoprogram, seniň aýdaly ondan daşary gezelençler firmanyň hasabyna, ondan daşary çermen bons Ine prezidentski bonus on üçünji zarplata. Bular menejerden soň başlaýar. İşte menejer diýmek näme? Menejer diýmek samostoýatelnoý uje ol adam özi grup gurup, özi grup aýdaly yzyndan lider çykaryp, ol adamlaram edil özi ýaly menejer edibilip, olaradam iki müň dollar, üç müň dollar gazanmany öwredýän adam bolýarsyň. Sen uje gatowy adam bolýarsyň. Manager diýmek. Şimde awtoprogramy bar meselem. Awtoprogramy näle? Awtoprogramy üç urwini bar. Birinji urwin, ikinji urwin, üçünji urwini saňa otuz alty aý boýunça firma göýlekilerliginden daşary berip durýar. Sen awtoprogramyny ýapan wagtyň. Munam grubuň bilen ýapýan tek başyňa däl. Soň näme ede bilýärsiň? Sen o pula iste puluny alybilýärsiň, iste aýdala maşyn aldyňmy, Ol maşynyňy geçirip durýarsyň, park etmez, ony sen çözýärsiň. Ondan daşary ýaňky aýtym ýaly, ýylyň dowamynda arkaýyn ýurtdaşlaryna, firmaň hasabyna Eagle Manager bolýarsyňyzlar, gidip bilýärsiňizler. Ondan daşary ene prezidentskiý bonusymyz bar. Prezidentskiý bonuslar, bu-da top lider bolandan soň ene şol uje menejerden soň başlaýar buda. Şimdi bizlerden obyşny soralýan soraglarda nädip meselem ene sizleriň partnýorlaryňyz on müň dollar ýigrimi müň dollar otuz müň dollar gazanýarlar uje ilk gelendenem uje aýdala sistem boýunça işleýän adamlar iki müň dollar, üç müň dollaryň üstüne çykýarlar. Meselem, ene, ýurtdaşlarymyz işläp ýörs, bizler ýyllap işläp ýörs, bizler oba onýa summa çykyp bilemizok. Aýdaly, dört müň, bäş müň dollaryň üstüne çykyp bilemizok. A seniň biznesiňde näl? Biziň biznesimizde gerçekden bu zat bolýamy? Bolýar. Ine, Näme sekret diýende sekret ine Atilla i Katelin Gidofalwyň bizere guran sisteminiň sekredi bar. O sekret näme? Her dört aýdan seminarlar. O seminara geden wagtyňyzlar näme gazanýasyňyza sizler diňe o seminara baryp biznes däl aýdaly başga diňe pul däl o ýerde näme gazanýasyňyzlar

Bul hemme özün gelişdirýen hemmesiniňem seli bar hemmesem diňe ýokara ýüwrýen adamlar ýokara çyrmaşýalar haýatda şu haýat näme berýän bolsa oňa kaýyl bolmaýalar ondanam artygyny gazanyp oňat durmuşda ýaşamak isleýän adamlaryň içinde bolýasyň ama bizler häzir meselem meniňem çevremde bar tym olar ýaly adam. Ýok, hemmem ine men özüm ýaly, doganlarymam, başga tanadyklarymam hemmesi meniňki ýaly üýtgeşik pul gazanmaýatdylar, aýdaly müň dollar, bäş ýüz dollar, alty ýüz dollar, onuň üstünde gazanmaýatdylar. A o ýüzden soň meniň okrujeniýamda onýa adam bolmasa men nirden men özüm onýa pul gazanaýyn. Ol ýüzdenem bu seminarlar näme üçin gerek, bu seminarlar seniň ilkinje düşünjäň degişdirmek üçin gerek. Seniň işden degişen wagtyň seniň durmuşyň hem degişýär. O ýüzden ilk önje näme etmeli? Agaç miwe bermedik wagty agajyň şahasyna degmeýsiňden agajyň köküne dökün berýärsiň. E bizleriňki hem şol işden başlamaly. O ýüzden bu seminarlaram bizlere bu zatlary berýär. Şimdi ene Ýigrimi ikinji oktýabrda Türkiýede, Antalýada seminarymyz bar. Hemmäňizem çagyrýan. Geliňler bizler bilen ýa-ki bolmasa-da bilmeýän bolsaňyzam kim size bu wideony atan bolsa ondan soraňlar. Näme etmeli, näme goýmaly, nädip gitmeli hemme informasiýa biznes barada soraňlar, öwreniňler. Gerçekden durmuşyňyzda aýdaly Mundan başgada şans bolubormy? Bolar. Ýene munuňky ýaly mümkinçilikli meselem men toçny bilen meniňkide bolmajagyna. Näme üçin? Patamu şda häzir men özümem öň biznes ýapyp gördüm. Men öňümde hiç hili abuçeniýa berip maňa bu ýol näli geçmelisini öwretmänsoň näme etdim men o biznesi başarly ak edip bilmedim. Şda bu biznesde Näme edýän meniň öňümde uje ýol görkezýän ýol belentlerim bar. Meselem, haýsyndan tutanda ine Atilla dollar we milliarder. Meselem, meni işe çagyran adam Farhat. U aýdaly on bäş müň dollaryň üstünde gazanýar. Onam işe çagyran Sergeý Sawlowiç hem şolar ýaly on bäş müň dollaryň üstünde pul gazanýar. Men olary diňlesem, men arkaýyn ýüzde ýüz bularyň derejesine ýetip bilýän. Bu ýigrimi dört sagadym mende-de bar, ine, sizlerde-de bar, ine, şu wideony görýän adamlarda-da bar. Emma o ýigrimi dört sagadyňy näl ulanýarsyň, ol senden zawist edýär. Bir Uspeşny adam bilen neuspeşny adamyň üýtgeşikligem ene şu ýerde ýatyr. Uspeşny adam ýigrimi dört sagadymy, wagtymy näl peýdaly ulanaýyn diýýär, a neuspeşny adam meniň wagtym ýok bu zatlary görmäge, bu zatlary öwrenmäge diýýär. İşde bizleriň bu günki kararymyz bizleriň ertirimizi çözýär. O ýüzdenem Dogry düşüniňler, dogry karar alyňlar. Arzuw eden haýatyňyzda ýaşamak üçin. Bu günlükçe meniň aýtjaklarym bunlar. Hemmäňedem spasiba. Birazjyk bolsadam meniň häzir beren bilgim siziň durmuşyňyzy üýtgedebiler diýip düşünýän. Teşekkür ederim jynym. Agzyňa sag. Teşekkür ederis jon agzyňa saglyk. Spasiba sizlere dem.

Orta atdym sizlerem günüňizde beribilersiňizler prezentasiýalar bar şol Türkmenistan grupda telegramda türkçesi bar türkçesem orsçasynam zyňyp goýdum. Bir minudyňyz bar aýdyşyp diýişjek sorajak goýjak zadyňyz bar bolsa aýdybilersiňizler şu biznese degişli.
Ýeňse degişli soraglar köp sabah baýada ýazdyk. Eee, şeýle planýorkada girdim, gördüm, diňledim. E, iyi etmişsin.
Harikaydı. Indi şunu şunu etjek. Mesela bir hepde men özüm bersem, bir hepde de mana şol lukman. Aslında her hepde girmeli däni. Kaçırmaly däl onu.